Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Il-Malti jħobbha wisq lil żaqqu u mhux l-ewwel darba li jsib ruħu jara xi programmi ta' tisħir biex jgħaddi siegħa żmien biex jitgħallem jew saħansitra biex jixxennaq għall-platti li jkunu qed jissajru. U meta niġu biex nesprimu ruħna fil-kċina, il-Malti jaqdina tajjeb? Jew ma nistgħux ngħaddu mingħajr il-kontribut tal-Ingliż jew ta' lingwi oħra? Ejjew naraw ftit l-ingredjenti li ta' spiss nużawhom fir-riċetti tagħna. Flok sun-dried tomatoes, faċilment nista' nuża tadam imqadded, waqt li flok breadcrumbs nista' nuża frak tal-ħobż. Ħobża jista' jkollha l-ġunġlien u mhux is-sesame seeds. Waqt li flok mushrooms nista' nqatta' l-faqqiegħ. Imbagħad xi ngħidu għall-ħxejjex aromatiċi li jagħtu naqra palat tajjeb lill-platt? Insibu l-ħabaq, dak li bl-Ingliż jissejjaħ basil, il-kosbor, li bl-Ingliż huwa l-koriander, il-klin, li huwa r-rosemary, is-sagħtar li huwa t-thyme, u n-nagħniegħ, li huwa l-mint. U tafu x'inhuwa x-xibt? Ix-xibt huwa dak li bl-Ingliż nirreferu għalih bħala dill, li jmur tajjeb ħafna. Ma' xi platt ta' ġin, is-salam hu mfrisk. Aktar ingredjenti li nisimgħuhom spiss bl-Ingliż huma s-cinnamon u l-cloves, li bil-Malti nistgħu nużaw kannella għal cinnamon u msiemer tal-qronfol għal cloves. Jekk niġu biex nużaw il-milk powder jew il-garlic powder, faċilment nistgħu ngħidu trab tal-ħalib jew trab tat-tewm. Espressjoni oħra li togħġobni għal meta niġu biex nitfgħu ftit melħ u bżar, hija niskata. Niskata hija dik li bl-Ingliż tissejjaħ pinch. U llews intom tirrowstjawh jew tinkaljawh. Nittama li intom tagħmlu bħali u tinkaljawh. Tlaqna nisimgħu lil Dwayne Ellul idur dawra tajba mal-etimoloġija tal-kelma inkalja. Is-sweet il-qronfol kif tbatti x-xemx sajfija.
Inkalja hija kelma li l-ewwel ħaġa għandha t-tifsira nawtika tagħha. Allura tfisser meta vapur ikun dieħel xi mkien u jeħel, inkalja. Tiġi l-oppost ta' ipixka meta l-vapur ikun jista' jgħaddi minn ġo post partikolari fil-baħar. bħal ma nkalja San Pawl bil-ġiven tiegħu. Mbagħad għandek l-applikazzjoni ta' dan is-sens b'mod figurattiv, jiġifieri ngħidu aħna konna dejjem biċċa xogħol imma mbagħad inkaljajna Ġveri sibna sibna l-art, sibna libes u waqafna mek. Jew inqala l-inkwiet, unkaljajna, waqafna. Bħal meta ngħidu mbagħad sibna sibna ngropp. Jiġifieri l-istess tkun qed qed taqta' f'linja mhux ssib ingropp, issib liebes u tieqaf. Ehm, Dik ġejja mit-Taljan, inkalja, minn inkaljare, ehm, jew mill-isqal inkagja, inkagjare. Ehm, U tfisser appuntu kif konna qed ngħidu to run aground, meta l-vapur jeħel. Ehm, L-interessanti li Vassalli ehm, jagħti ehm, Dan il-verb jagħtih f'żewġ forom, jagħtih inkalja, bit-tifsira li għadna kif, kif semmejna, u ingalja, b'tifsira li ħa nitkellmu dwarha issa. U hija tifsira ta' kif nużawha, mela l-ewwel tkellimna fuq is-sens nawtiku tal-baħar. Issa it-tifsira hija aktar dwar kif nużawha fil-kċina. Jiġifieri meta tqiegħed xi ħaġa fuq in-nar u tħalliha Tinkewwa, mingħajr ilma ġifieri, bl-Ingliż to roast. Imma pereżempju l-majjal u t-tiġieġ aħna ninkaljawhom, avolja bl-Ingliż nużaw to roast. Le, allura bil-Malti aħna nużaw il-verb tinkalja il-lews, iż-żerriegħa tal-bettieħ pereżempju, l-karawett, il-qamħ, il-qastan li huwa frott bil-qoxra, kif qed naraw żrieragħ frott bil-qoxra. Ħabb tal-kafè, nej, fil-fatt għandna wkoll l-inkaljatur tal-kafè. U imbagħad dik ġejja minn mill-Isqalli wkoll, inkaljari, anzi kaljari, u tfisser to roast. Issa, imma l-isbaħ biċċa hija li din il-kaljari tal-Isqalli dik ħadha mill-Għarbi, ħadha minn qala. Li għandna wkoll fil-Malti. Jiġifieri fil-Malti għandna qala li saret qela, taqli ċ-ċips pereżempju, to fry, u għandna wkoll qala li saret kaljari fl-Isqalli, U mbagħad ġiet fil-Malti, ġibniha fil-Malti bħala inkalja, li tfisser to roast. Ġifieri din inkalja hija l-istess għela tal-għarbi li nsibu fl-għarb, imma biex ġiet Malta ma qabditx u ġiet dirett, marret dawra sa Sqallija u ġiet Malta bil-katamaran.
Fit-tieni parti tal-programm se niltaqgħu ma' Amy Borg li se tagħtina tagħrif siewi fuq l-etimoloġija tal-kelma mgħarfa. Però qabel nisimgħu x'għandha xi tgħidilna, ippermettuli nibqa' ngħid kelmtejn oħra fuq aktar kliem marbut mal-ikel u l-kċina. Tafu kif nirreferu għal dak l-għaġin li jkun issajjar ħafna aktar milli suppost? F'dan il-każ, nistgħu nużaw il-kliem bużullieq jew bażina. Tisma' wkoll min jgħidlek, Il-għaġin sar baqta, sar bżieq, jew l-għaġin imbeżlaq. Infatti, l-għaġin ħafna jippreferuh imservi u ieqaf, dak li bit-Taljan ngħidulu al dente. U mbagħad xi ngħidu għal dawk l-eżempji li ħafna nies jistkerrħuhom? għax jaqbdu l-kelma mill-Ingliż u jintegrawha fil-Malti waqt li jinsew li għaliha hemm diġà espressjoni jew kelma li taqdina. It-taħlita ma tiddrajjax imma tixxotta u importanti li tħallat sew u mhux timmiksja. Iċ-ċips ma tifrajhomx imma taqlihom. Il-kejk ma tibbejkjaħx imma taħmih. Il-platt ma tiggarnixxjaħx Imma ż-żejn jew tiddekorah. Is-silġ ma jimmeltjax imma jdub. Waqt li l-bajda tgħalliha u mhux tibbojlja. Ikun hawn min jgħidlek li dan kollu qżież żejjed. Imma l-kontra argument ta' xi nies imbagħad ikun li għandna nħallu l-lingwa tiżviluppa bl-aktar mod naturali tagħha. Madankollu, hawn irridu niftakru fuq l-aħħar gwida li ħarġet fl-2018 meta l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti ħareġ id-Deċiżjonijiet Numru Tnejn marbutin mal-kliem li daħal fil-Malti mill-Ingliż. F'dal-każ, jekk għandna kelma stabbilita diġà u taqdina tajjeb, l-ispirtu hu li m'għandniex għalfejn indaħħlu kelma oħra flokha. Tlaqna nisimgħu aktar informazzjoni fuq il-kelma mgħarrfa. Biswit il-qronfol kif tbatti x-xemx sajfija.
Il-kelma marfa taraf minn fejn ġejja, forsi tgħidli mill-istess erq ta' kliem bħal araf, erf u orfa, u m'għandekx tort taħseb hekk. Imma l-kelma marfa, kelma tant bażika li nużaw kull tista' tgħid kuljum, fil-verità hi każ kurjuż fil-Malti. F'kumment fuq il-paġna ta' Facebook Kelmet il-Malti fl-2021, il-Professur Michael Spaniol spjega kif il-kelma mgħarrfa għandha l-istess forma ta' kelmiet bħal imrewħa u mterrqa u imsellħa. Però dal-kelmiet kollha għandhom verb assoċjat magħhom fit-tifsira, Mela l-imrewħa relatata mal-verb rewwaħ u nrewħu biha u l-imselħa relatata mal-verb meslaħ bħala oġġetti għandhom x'jaqsmu mal-verbi li għandhom l-istess serq. Imma l-marfa liema verb marbut mal-kelma imarfa. Forsi tgħid li ħeq li marfa mhux l-oġġett li terfa bih terfa l-ikel u titfa' f'ħalqek. U għandek punt. Imma jekk se nispellu l-kelma marfa, se nindunaw li fil-waqt li fil-verb refa il-konsonanti tarel wara xulxin jiġu r, f, għajn, fil-kelma marfa bil-kontra, għax l-ewwel konsonanti wara l-m tal-bidu hija l-għajn u r u l-f jiġu eżatt wara. Mela ma jistax ikun li l-erq ta' marfa u r, f, għajn. Għax minn għerq wieħed tista' toħroġ kemm trid kliem differenti, imma ma tistax tbiddillu l-ordni tal-konsonanti. L-għerq fil-lingwi Semitiċi rridu naħsbu fih bħala speċi ta' DNA. Jekk se tbiddillu xi ħaġa, f'dal-każ l-ordni, se tkun qed tbiddel l-għerq kollu kemm hu. Mela l-kelma mgħarrfa żgur li ma jistax ikun li għandha x'taqsam mal-verb refa'. Skont id-Dizzjunarju ta' Ġużè Aquilina, il-magħrfa teżisti weħidha fil-Malti u ma nġarx magħha l-verb relatat, fl-Għarbi għarafa, li tfisser li taqbad l-ilma f'idejk jew appuntu bl-imgħarfa. U forsi tgħidli, mela f'din l-istorja kollha, il-verb għaraf m'għandux x'jaqsam? Mhux l-istess tliet konsonanti għandu l-għajn, ir-r u l-f f'dik l-ordni? Mela, l-ewwel nett, mhux l-ewwel darba li ninnutaw li l-istess ser jista' jwassal għal verbi differenti b'tifsiriet differenti, bħal fil-każ tal-verbi tefa' u taffa li t-tnejn għandhom l-erq t, f, j u l-verbi kera u korra li t-tnejn għandhom l-erq k, r, j. Imma apparti minn hekk, il. L-għajn tal-kelma imgħarrfa hija ta' kwalità differenti minn dik tal-verb agħraf u l-kliem kollu li joħroġ minn dan il-verb u l-għerq tiegħu. Did-differenza fl-għajn mil-lum ma nindunawx biha, imma mijiet ta' snin ilu fil-Malti kellna iktar minn għajn waħda. Kienu jinstemgħu differenti minn xulxin u għalhekk id-differenza bejniethom kienet waħda ċara. Imma maż-żmien, bl-influwenza kbira tal-lingwi Rumanzi fuq il-Malti, din id-distinzjoni inħallet u sfat fix-xejn, tant li llum il-ġurnata l-għajn iktar ma tinstemax milli tinstema' u għalhekk nitħawdu ħafna meta niġu biex nispellu u rridu naraw fejn ħanpoġġu l-għajn. Li hemm interessanti wkoll fuq il-kelma mgħarrfa hu li, kif qal Spanjol f'dak il-kumment tliet snin ilu, Minħabba fiha l-kelma kuċċara, minn cucchiaio bit-Taljan u kuċċara bl-Isqalli, qatt ma ġejna bżonnha fil-Malti. Avolja għandna lil oħtha ż-żgħira, il-kuċċarina, u lil ħuha l-kbir, il-kuċċarun. Issa biex ngħidu kollox, mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn li kelma jittiħdilha postha minn kelma iġdet. Bħala eżempju wieħed għandna l-ispiżerija, li tisma' ħafna tfal minħabba fl-influwenza tal-Ingliż isejħulha farmaċija. L-istess seta' ġara bli Marfa, imma b'xi mod salvat, u l-kelma Marfa għadna nużawha ta' kuljum fil-Malti tal-2024. U f'dal-ksieħ, żgur li nużawha li Marfa jekk niġu biex nieklu xi soppa bnina jew biex takkumpanja l-furketta ma' platt spagetti mdaqqas. Imqar xi wħud minna li l-ispagetti ma jafux jiekluh mingħajr li Marfa.